Madik kitai manang bantin au bisi ngirum ke Tan Sri Tuan Raja siti cerita ke diberi iya nama au ke tau ke tajuk Sengkabung. Meruan bati belama nyadi ke kenang kami sebilik belama pia ku iya. Nyadi cerita tu diangkat kiari. Cerita ti amai udah kala nyadi. Nyadi bada enggau bini nya je lawa bisi tiga iku anak. Dua iku anak laki enggau siku anak indu. Nyadi anak seduai ke laki ke biak benama Nuil. Au madi Nuil ke tuai ke laki benama Lungan. Semina siku gelik aja madi seduai iya ke indu ke benama Tia. Nuil enggau Tia agi sekul. Nuil anak bada enggau jelawa baruh meri empat. Nyadi Nuil ka nya ke biak sekali baru pemeri empat sereta Tia ka uih ke indu baru masuk pum lima. Lungan ke tuai sirai semadi nganti ari alai ke mupuk belelang ngiga kereja ngiga ke belanja ke negeri. Bada sigi pengasu ari Bujang Kelia, au pendiau sida sebilik enda ga bangat merinsa semina rumah agi bedau bedinding ke papan laban empai bisi belanja dikena ngadu ke rumah. Sida bada sebilik bisi nupi dua iku ukui au tau ke uduk ke ti iban. Siku uduk ke mansau bulu diberi iya nama sengkabung au iya ke burak diberi iya nama belang. Semampai dibai belama dua iku ukui yen tadi ruai mindah kumai nginti apan nama semua. Meruan diajar bada belama au baka ni nyidi nyelu babas ambi ke seduai iya lebuh maya ngasu ambi nemu. Kini tunga aaa kati ne menya jalai jelu enta dei. Sepengudah nganjung Noel nurun sekul temu pagi nya bada beguai nyadi bada lalu beguai au mupuk pulai baru ngasu nuju Sungai Sungging enda jauh ari rumah iya. Tinggal meh bini iya jelu enggau anak iya tadi ketuai ke nama Lungan ba rumah panjai laban nadai ngambi Noel pulai sekula legi. Mupuk pegadai meh tudah bada tadi wai ngulu ai sungai sungging. Aaa nyau muas bejalai ngulu ai sungai bisi kira ke dua jam lebih peka nya. Au bada pa lu nyeru kukui iya dua iku enta tadi au enda nemu dini alai dua iku enta tadi laban aku dulu ari iya. Seraya ke nganti ukui datai bada pa lu ngeduduk kediri ba bandir. Aung lalu nginsap daun ruku dua napung ngan tadi. Kini meh tunga ukoi aku due ke utung. Jauh amai ngeduai nya limpang nyidi jelu babas narai peda. Pia ku badau ai. Mun mun kediri aung bejaku diri lebuh ke lugu dugau nya neh bendar kayu tadi. Kira ke bisi setengah jam udah nya bada ke duduk nganti ukoi datai dinga tu bunyi ukoi nya alak wai. Au. Rapa rapas ti dinga bada tadi laban munyi ukui nya jauh. Ninga pia tadi bada alu angkat alu belanda nitih ke bunyi nyawa ukui ke nyalak ne tadi. Makin lama makin semak makin lama makin semak bada pa lu nuntung ga ba dia. Nama meh utai ke salak ukui aku nya lagi. Kada anang nyumbuh nya lagi. Pia ku bada weh. Kekasak ati jaku diri sambil kenuju jalai ke tadi. Pemuas bada ke kasai mendingka nyawa ukui enta ni dia iya tan ninga bunyi datai ari atas bukit ngin wai au munyi orang melat ka kayu neka melat bunyi tadi malik bada ka atas bukit kin nya maya meda wai. Tang meda babi dua iku benung lari kediri ari atas bukit nyin nuju ke baruh kiya digagai ukui iya dua iku nya tadi. Nama bada lalu beguai wai ngebat ke sangkuh iya ke selit ke ba badan tadi ke ba duku iya. Ninga munyi salak uduk iya wai nyu ngenan bada lalu beguai wai ngelawa endur alai ukui ke ngenan tadi. Malik iya ngagai ai. Au endur ukui nya ngenan tadi babi dua iku nya wai dipeda iya ngering diri dalam ai din nang dei ulih lari agi laban ukui tadi siku sepia siku sepia. Nama dei bada lalu beguai wai nyubok ari tisi deka ngerejang au babi dua iku nya ke dinan ku ukui tadi. Begadai gadai gadai wai bada ari tisi. Dia memayau babi nya wai nadai kebut jenuh jaga bada pun wai lalu ngerejang ke tapi babi nya tau ngena sangkuh tadi neh babi lalu tumbuk bada enggau sangkuh lalu telentang. Siku babi ulih ngelari kediri kili kin tan enda lama nya nya tan ukui baru ka salak ukui baru ka iya enda ulih niki laban sepiak sepiak bisi ukui. Nama bada lalu beguai ngiga peluang numbuk babi siku ke lari kili inya tadi. Nyadi babi ke dulu deda mati au sangkuh palut cabut iya palut nyau ka kin. Datai ba din peda babi ngering diri wai legi di ku bada. Nadai di bangat te tan ngelama sangkuh ku tu legi. Pia ku badau ai. Tai ba ai enta di enu babi ngan tan tadi nadai bebah. Lalu terjun lalu ngerechang perut babi tadi duai nama de au sungai pe ai nyedia penyemirah laban darah babi tadi. Aaa pengudah due ku babi nya mati tadi wai mua bada berupai amai tampak wai. Au laban gaga kediri empu. Ukui ke ditupi entadi bulih papi. Au nya pengawa duai lama nadai dipeda tadi nemu nya au nyidi baka babi nya lalu ngemai babi nya ngagi iya kia. Ehh nasib amai bisi ke belanja bala anak kena sekula nasib ke petara nemu meri ke mua. Pia ku badau ai au bejaku dalam ati sambil narit babi nya ke tebing laban deka ngidu babi nya. Aaa nama ati gagit pulai ke rumah laban bulih babi siku dima bada segala siku dirit ngili sungai. Babi jelan nya pemasayu eh baru berangkat dara baru mengka bujang kada ke mesti tunggis nya meh ku kitai. Enda berasai ari inya ulih mai datai bada di rumah tau lalu ngangau ke bini iya enggau anak iya lunggan nulung iya bintu ke babi bada lalu ngelambang babi enta ni laban deka dijual. Ati banar berasai gaga laban uduk diajar iya ngelama tu mujur bulih utai. Bejurut tiap hari enti beda nurun ngasu enda kala pulai puang. Mengkang bisi belama utai dua ulih tadi. Pia mega anak ke besekula enda berasai nyemujur dipelanja ke bada au Ngena rega babi au rega nyumbuh menya tadi enti bulih payau tadi wai duit nya meh kena kitai belanja bala anak enggau bini tadi. Enda berasai dua taun udah nya au anak biak Nuil masuk pemeri enam nganti ka lepas masuk pum satu. Pia mega tia. Nyau ambis sekula pom lalu nyambung sekula baru masuk Kolej ba Labuan. Ati bada berasai gaga laban bala anak inyu mujur ari Pelanjar kiau ai ngena utai kulih uku iya ngasu tadi. Bilik berumah panjai nyu enda bedinding kayu agi nyu udah tusun ke batu bata ari ujung bilik nyentuk ke ruai bilik mega diambis pasang tail megang-megang ari ujung bilik nyentuk ke ruai mega. Mua bada enggau jelawa. Berasai ba ngendar tambak, meda pemujur bilik enggau utai da ulih diasu ku ukui seduai iya Sengkabung enggau Balang. Nyampau amai utai ulih uduk tu awai. Nyau manah bilik ti dipeda. Anak tu anyu mujur magang ke sekula. Anak tu ke tuai ke nama Lungan nganti nurun kerusus ke tasik ja nya. Semua utai ke dipeda tu sereta utai ke ulih ukui tu magang-magang, ulih uduk tu magang-magang. Pia ko badah bejaku enggau bini iya wai au nyadi duai iya berandau pangan diri lebuh maya malam hari seria nganti mata ka tinduk nyadi bini jelawa beranyam pia mega badah ngetat ke diri sambil ngisap daun rukong lalu nganti ke mata deka tinduk. Meda pia tadi bini jelawa perlu nyaut ga iya wai tuah danyum petara ngagai tua menya. Udok tua nyau bulih utai. Pia ku Jelawa nyaugut laki iya wai. Bada lalu Linzom au iya sigi senang ati ku Koi nya tadi. Maya hari ke rebak tawas Jelawa enggau laki iya bada beradu deka nurun ke umai. Datai di umai ati Jelawa berasai enda nyamai asai ke bisi utai enda manah deka nyadi. Tang Jelawa enda munyi iya ngereja pengawa umai. Maya Jelawa ngelawa tunggul kayu ke batang bukit. Au nyadi uduk benama Sang Kabung laban nitihka iya. Peda iya sesalat weh nekus-nekus sebelah nya. Datai betungul kayu ba atas umai nyelawa lalu nebas ngupas rumput ke ba tisi tungul kayu nya. Enda mukai-mukai nyelawa nyau lain asai ba pegu. Asai ke bisi sengat indu utai. Nye. Tepas jelawa aja, au lalu rindang iya nambung nya baru. Au nandu pengawa baru nebas rumput nya dia. Makin lama wai nyu makin balat belakang nya tarik nyu sengat indu tai. Udah nya tarik baru jelawa nemu. Iya ke malik ari tunggul kayu nya tak meda sarang indu manyi. Aaa dia jelawa palu nyau ngelari kediri wai ari tunggul kayu tadi deka ke langkau kin ngelari kediri ngaih ke sengat indu manyi tadi. Udok jelawa ke nama Sengkabong alu enggai le lari ga ninggal ke jelawa biar udok iya ke nama Sengkabong sama sengat inu manyi enda meh lari ninggal ke jelawa kediri nyepi utai enda ulih dek lari ke agi jelawa lalu nyau nurun kai lalu terjun ngerendam diri dai din. Nya aja chara ke nak ngelari kediri enti sengat inu utai dua iya. Udok ke benama Sengkabong lalu sesalat ngalak ke baka kemuru manyi nya lari. enda dasoi enggau medis ke Jelawang. Ati Jelawa berasai siru meda pengawa ukoi ke Sengkabung sanggup ngetanka diri empu pedis. Nangka mentas nuan Sengkabung, mua nyomis kembai baka mua aku baka mensia ke pendiau di Sengkabung taja di semina uduk tang ti nemu siru ke aku nitihka aku kiba kanan biar dina ngelarika diri ngetan. Ngaie medi ninga ke aku. Pia ku Jelau awai bejaku Lala mati nunga uduk sengkabung nengkila ke ari kerangan. Bada lalu beguai nurun kai, ati iya kesal meda bini iya sengat indu manyi au ngun naka mayuh abi ambi sebelah mua enggau tubuh iya. Apu baka ni asai nuan asi? Enda lemi tulang nuan? Aram, pulai tua diatu. Mua nuan nya nyu pucat peda ku enggai ke nya nyu luput lagi. Nyu abih tu tubuh nuan nya kembai. Pia ko badau ai nanya bini enggau ti kesal iya nya tadi alu ngema bini iya ahli kerangan nya alu nyau pulai. Bada ngerumban ngambi perau naban ke bini iya. Datai ba perau bini iya deka gali ke ba perau iya pa alu nyau nyetat enjin ai alu mupuk mulai kediri. Tudah je lawa wai dipeda bada puas ke kasai ba perau ngetat ke pemedih sengat indu manyi. Datai ri pendai rumah panjai bada lalu naban ke jelawa ngi sepital. Datai di sepital. Jelawa lutan kurang laban tubuh nyambis kembai nyentuk ke mua. Bada dulu pulai ke rumah madah ke Noel au ti pemisi sekula ngasuh ngabas indai jelawa ba sepital. Noel tegepang ati wai alu berumban au belanda nuju sepital datai sepital Noel alu nanya ngagai dutur nanya baka ni kaki indai da tu. Dutur madah anang irau au pegila. Indai ulih pansut mina nganti dutur ngechik baru lalu dutur deka meri iya ubat ambika kembai betubuh inya nemu surut pia ke dutur wai ninga pia lantang ga ti anak iya ninga. Udah nya tadi kira ke pegila indai pan pansut au nuil sik dah nganti indai iya au pansut hospital nuil tadi lalu ngiring jari indai iya belubah lubah. Awa pulai ke rumah. Datai di rumah lalu diintu Nuil indai tadi enggau neka pementas. Nuil laban ke pemisi meh cuti sekul sigi di rumah. Bala madi ke bukai udah ba negeri. Dia meh maya malam hari. Au, bada ke benung tinduk tadi ti bisi bemimpi wai. Tang bisi mimpi rawan. Mimpi dek ngagai dua iku orang ti enda dikelala iya lalu bejamah enggau dua iku nya. Aaa bada alu ti tani. Au. kenyap degerau mimpi rawan tauka mimpi jai. Bada lalu nuduk kediri ba tebilik besain tadi iya perlu nginsap ga sambil ke molai ke seput kenyau kesal laban ke mimpi rawan tadi udah nya tadi baru nya mun tinduk baru sebedau ari tinduk tadi wai sempat ke jaku dalam ati nama anu utai ti dayuh ke mimpi aku tu kada nya enda ulih bejalai ngasu aku tu pegila nyau enda lantang asai ati ku tu. Pia ku iya, bejaku lah mati kediri wai. Nyadi pagi siti bada sigi nadai mindah. Au ke engka ke mindah bini iya aja. Bejurut tiga hari tiga malam bada bemimpi enda lantang sama baka nya tadi. Deka mindah ngasu enda ulih laban mimpi enda lantang. Dia maya hari keempat, baru bada Narem mimpi agi. Iya penyuh belasai lantang lalu deka mai lalu mai bini iya Jelawa ke udah gerai sengat indu manyi tadi ngabas tangkil perau ke sungai enda jauh ari umai. Bada enggau Jelawa lalu mupuk nurun ngelawa alai tangkil perau ti deka diabas duai tadi lalu ngemai dua iku koi tadi sengkabung enggau belang. Au nyumpil lama udah datai sungai enda jauh ari rumah seduai bada enggau jelawa belabuh lubah bejalai udok seduai iya baka selama sigi narit temu dini endur agi maya benung niki pemintas ninga nyawa ukui ngalak bada lalu beguai ngelawa jelawa ngasuh bini iya jelawa nganti ba pemintas laban bada deka ngelawa ukui ke nyalak ke ulu sungai nya nuan ditu dulu wai. Aku ngelawa uduk tuah ke nyalak gin. Pelalai nuan. Engka nya babi besai mangah legi nalai tenyung anu nuan legi. Pia ku bada weh madah agi bini iya sambil ngebat ke sangkuh iya weh. Au ari aku mindah ditu mako nganti nuan nalai engka nya babi kini salak ukoi nya legi. Pia ku bini iya weh. Au da nya tadi bada lalu ngerumban ngelawa alai endur ukoi ke nyalak. Datai bada di ulu sungai. Dia bada malik aku ungkap au ungkap batu endur uduk ke dui ku nyalak. Dia neh bada tegepang meda babi wai. Soi amai amai babi nya. Taring babi dipeda bada naka pemanjai. Bada lalu begadai gadai nyubuk deka numbuk babi salak ukoi ne tadi. Maya bada deka ngamang ke sangkuh ne tadi tedeka mancak sangkuh ne tadi. Babe lalu mangki sangkuh bada lalu engketik lalu baun tadi lalu malu pisan pala bada ne bada penyau layan asai au mudah palu baur sangkuh iya empu ai utai dipeda rapas rapas rapas bada lalu ngelawa bandir kayu ke endur nudok kediri iya tadi ngasai deka luput. Laban palu baur sangkuh tari balat tudu endar. Maya bada ke duduk teri enda mukai mukai babi lalu mangki kaki bada tanchut bada nyabis charik kanyit babi mangah nya tadi. Babi lalu ngendit bada ba perut nya iya bada nyu asai deka luput. Utai dep peda bada meh nya wai nyu petan tegayam. Peda ari chelak ke mata iya. Meda bada jamah babi ukui bada ke nama sengkabung alung kechit. Lalu nganit punggung babi yen tadi. Nyepiu tai lin asai, babi perlu limpang deka ngelaban ukui ke nambah sengkabung yen tadi. Uduk nambah sengkabung babi yen tadi penalu nanam diri au ba kerangan dia. Sama bala deka berinsah enggei alak nyadi sengkabung alung kecit naka peninggi iya nganit rekung babi nya. Babi nya au. Nyu ngasai amai wai ngusai ku sengkabung ke tadi tepangka tepangka kitu meh tudah sengkabung ke tadi wai tang enda agi ngelepas ke rekung babi kanit ne tadi wai ina deh ngira pedis tepangka uhh deh meh enda lama deh nya bada penyuh bisi lantang mimi seput iya nyen ninga babi nyen tadi enggau ukoi nyen tadi wai nyu bejamah amat kerangan dia dia iya meda sengkabung iya wai berupai amai ti peda bada. Ringat Sengkabung mangah meh Sengkabung ngata dih ngai ngeleka ka rekung babi nya. Legi sepi dih jamah di aku ngukui aku kalit legi baru deh mati laban aku legi. Legi ti darah deh legi mansau ba ai sungai tu deh pedang. Pia ku badau ai. Mung ati ti ringat nyakap diri laban babi udah nyamah iya ngukui iya. Badau lalu nyintak duku iya lalu belawa. Nuju babi ke benung ke ti nemu nya berkat ngukui sengkabung tadi. Nadai ulih selinting manah badah lalu mantap babi nya betengan belakang iya. Babi nya lalu nguing agi badah baru. Lalu diabi ke badah baru ba pegu babi nya tadi. Nyepi asai pedis babi nya lalu nginjit mimit kili kin. Din nya meram wai betengah lubuk din. Uduk badah nama sengkabung lalu ngeleka. Berani amai wai ti peda bada. Udok bada nama sekabung tadi wai kecit au ari tingkah lalu nganit rekung babi ke bisi bekau tibak doku bada tadi. Nama bada lalu berumban au ngambi sangkuh iya ke keti tadi pemuas gegining sangkuh pen temu. Pada lalu ngerumbat nya ngelawa endur babi enggau ukoi ke berinsah nya. Datai dia badat narai bebah. Iya lalu terjun ke lubok iya lalu ngerejang ba ke tapi ke ti nama nya ngam ngam ba rusok babi nya tadi peda deh. Wai eh babi narai munyi meruik sekali lalu telentang dia. Nama deh au sungai nya ditarik ai tadi wai nyu mirah laban darah babi nya wai. Nya iya deh nadai endar ke apa deh mati ke deh laban sangkuh aku tu meda tadi aku jamah deh ngukui aku sepi asai deh piak ku badau eh au iya ke bejaku enta deh kena mantup ati ke pedih au sambil ngetat kaki iya sambil ke nyandih betebing ai enta deh moa bada asai tampa wai lalu angkat narit babi nya. Dia badan au meda taring babi nya wai manah amai wai begelung chukup iya pemanjai kada netu meh komai orang babi ngelampai tuai tau ke semaut pia ku bada bejaku kediri wai serta ngayam pemanah taring babi nya. Bada lalu belubah-lubah ngirit babi nya ngili sungai datai dep palan alai bini jelawa nganti bada lalu ngangau ke bini iya. Ni endiu ai. Aram, mupuk pulai tua. Sama bepaut tu ngirit babi tu legi ngambi kelempung agi. Pia ku bada weh ngangau ke jelawa. Au meh. Aram meh. Mupuk tu berubah mulai kediri. Pia ku jelawa weh. Bada enggau jelawa sama besaup ngirit babi nya. Au nyentuk datai ngagi nanga endur perau seduai tinggal. Datai ba diak tadi, Babi lalu tanjang bada ba luan perau enda ulih katung tepuk perau laban kelalu berat, kelalu besai. Datai dipendai, au ba jematan tauka jelatung bada pelong lambang Babi nya bependai, jelawa lalu dasuh padah ke rumah ngesau sapa deka meli Babi. Nyadi Noel lalu ngelawa apai iya ke ba pendai, au lalu besaup Enggau ngintu babi tadi. Nama nyu lemai diri ari wai babi pa abis jual tinggal ungkup sida sebilik ke dempa aja. Maya malam hari aki Noel ke benama Uga tu tuai bisi mimpi. Mimpi meda tegiku orang ngena ngepan baju burung besirat kena kelanjang nangkin ilang serta tubuh kering besai tinggi. Duduk beruai sida bada Aki Noel ke nama Oga entadi lalu naipa sida lalu nyapa sida iya ti ngiku nya nanya ka pejalai sida iya. Ari ni penatai kita tiga tu Igat lalu nama main pejalai kita ngitu dah Igat. Pia ku Oga wai nanya sida tiga dalam mimpi nya. Siku antara sida tiga perlu nyaut. Kami tiga tu diasuh Bungai Nuing nganjung ubat ngagai badan. Laban iya sigi diasuh kami bejamah enggau Raja Babi nya kemari. Nyadi Raja Babi nya ti bisi ngembuan pengaruh ba Taring nya. Nya alai kami sebut kitu deka berandau enggau bada lalu minta nuan uga ngulih Taring Babi nya pegila beri ngagai bada. laban nuan ke nemu agi nuan ke tuai agi bulu lalu nuan ngasuh bada nyediaka piring perila kena nyambut taring babi nya nemu kami ngadu ke deh asal kami udah meda piring dayan ke aja dadi nuan uga tawas tu mimpi nuan tu pia ku tega iku nya weh madah diri empu danju bengih nuing au tang enda madahka penama diri. Aki Noel ke nama uga lalu Dan nih au lalu duduk nukung ari nyu tawas. Uga lalu angkat lalu ngiga orang babik ke ulih bada ne tadi. Bada laban ke tumu angkat duduk dapur kenyin nya meda aki tadi wai gegi nya ngiga orang babi au ba dapur kayu dia. Nama ti ke iga dia pai pia ku bada wai. Ni rang babi ke tulih deka mari gat dini nuan kah ya pia ko apai au ai. Nya ai deh gantung aku ba ujung bilik nya dia kapa nuan dapai pia ko badam. Emm tadi aku bisi kenyap meda tiga iko orang dudok beruai kitai dia orang nya madah kediri danyung bungai nuing deka meri pengaruh agi nuan. Nyadi sida tiga ngasuh aku ngulihka taring babi nya lalu ngasuh nuan nyediaka piring kena nyambut taring babi nya ungkup nuan. Pia ku ga wai madah ngagai anak iya. Ninga pia tadi beda tekenyit ati. Apu amai deh pai nama pengaruh ke deh padah ke sida nya pai pia ku bada wai. Nadai mah aku nemu igat semina iya madahka diri ngasuh nuan ngayanka piring lalu ngasuh aku ngulihka taring babi nyungkup nuan. Engka ba taring babi nya agi nih pengaruh nya. Pia ku apai weh. Ai bada lalu ngangau ke bini je lawa lalu ngasuh ngaduka piring au uga lalu ngulihka taring babi au ke agi lekat ba rang babi nya. Pia mega pengudah uga ngulih taring babi nya ari wayah penyu rindang. ngayam terem babi nya manah meh amai. Piring pan lalu tembu lalu dintu sida iya pagi nya. Aaa nyadi malam nya pengudah tembu makai malam bada ti indu au iya pun bisi kenyap. Kenyap ne tadi betemu ngan orang siku lelaki nda peda iya. Sama bekena ke baju burung besirat belanjang pan nama semua. Bada pa lu nyapa orang nya weh. Sapa nuan Tungal? Nama aku nadai kala meda nuan? Nama pejalai nuan ke tu Unggal? Pia ku Bada nanya orang dalam mimpi nya wai. Nyadi aku tu Bakih Bungai Nuing. Diasuh iya madah ke nuan. Au, nama guna taring babi ke diberi ngagai nuan? Taring nya dinding bulu nuan nya. Anang sekali nuan irau Bada enti orang enda ulih nyelintik. Ting ngelubang ke mesai lambar buk ba taring babi nya, nuan sigi enda kena nama utai dikena orang ngelaban nuan. Nyadi taring babi nya pengebal nuan, penyaga nuan, pengkelias nuan. Nuan enda telih laban besi, pia mega enda tembus laban lekas turun. Nya ungkup nuan bada laban nuan udah berani ati, mutus ati. Peda kering belaban enggau Raja Babi nya kemari. Raja Babi nya sigi diungkup-ungkup nuan. Bah, mupuk dulu aku tu bada. Mina deka madahka pesan baki aku bengai nuing aja agi nuan. Pia ku orang nya wai. Aaa peda enda lama orang nya orang nya pan lalu ayas peda iya nadai dipeda iya dia agi. Bada lalu dani tinduk malik jam nyudah silau-silau manuk wai nganti ka kerebak tawas da. Bada lalu angkat ke dapur au ngenang mimpi de malam apai bada ke penama oga pan lalu dani dudok nunga bada. Bada pan lalu madah ke mimpi iya reti guna enggau taring ke tadi disambut sida ngena piring siang hari nya. Takah tiga bulan udah nya bada enggau bini iya jelawa nurun bumai tumu pagi. Ukoi seduai ke nama Sengkabong enggau Belang sama enggau nitih ku seduai bumai wai. Meh datai bumai bada enggau jelawa lalu ngereja pengau umai. Uduk seduai iya ke neman sengkabung lalu enda ditemu limpang tama ke babas king. Ari pun udah ngalih tengah hari nadai ga sengkabung dipeda pulai. Bada perlu ke kasah ngangau ke sengkabung iya nadai ke ti peda laban deka pulai tengah hari nya laban seduai bini iya mina tengah hari aja enda sampai lemai. Kini meh tunga ukui sengkabung ku tu tadi lalu nadai dipeda. Pia ku bada weh bejaku au ditegi ba mua pintu langkau nya. Nadai mah aku tu nemu ai. Nyangka iya udah dulu pulai ke rumah kin kini. Pia ku bini aja lawa. Au engka amai kini dulu pulai mar ke sengkabung nadai nemu bejaku ngan kitai. Pia ku bada. Aaa seduai perlu beleba lubah mulai ke diri pulai. Datai seduai berumah panjai nadai ke seduai meda ukui diri nambah sengkabung. Ati Badar lalu enda nyamai. Iya lalu nurun baru ka kumai ke tadi ngiga ukui penemu sengkabung. Datai ba umai, kangau ke tadi sengkabung tadi nadai ka ninga sengkabung nyaut iya. Ari nyu bekalih malam, Badar tadi pulai baru ka rumah. Sehari-hari hari semalam malam malam nya ati badan enda nyamai. Berunding ke ukoi ke dasi ke tambah sengkabung lalu nadai pulai. Deka meri makai malam nadai ga meda pulai. Mina belang aja bisi dia. Tiga hari bada ngiga ukoi ke nambah sengkabung lalu nadai temu. Nyadi hari keempat enti tadi maya nurun ke umai tumu pagi nya udok bada. Ka benama belang au dinga bisi nyalak betunga atas punyung bukit kin. Munyi salak ukui bada ka benama belang tadi lain deh dinga bada wai. Ukai munyi nyalak jelu tang nya munyi sinu. Bada lalu berumban ngambi duku iya, iya perlu belawa nuju ngagai ukui kin. Datai ba endur bunyi ukui tadi ba atas bukit din dia bada. tak bisi nyiu mutai bau bot wai. Malik bada ngagi banir kayu dia mati bada balat tegepang udu meda bangkai engkuli enggau bangkai sengkabung iya ke lenyau tiga hari ngelama tu narit temu iya. Nyu bela tegali mati wai aaa bada nyau asai senda seput. Baik ati iya tekenyit meda bangkai ungkui ke sayau ke parai. Ai mata labuh naya nerutu ngemasah kuyu lalu merap bangkai ukui ke nambah sengkabung tadi. Tu nya asai ke petang bau bangkai sengkabung narai dipeduli ke iya baik ati kelalu rindu. Hau laban sekabung enda pulai bai ati kelalu siru sekabung ke sayau udah ningal ke mati. Nama kebuah balat amai siru ke sengkabung nya laban sengkabung tadi ti udah nupi sida iya sepilik melanja bala anak iya sekula nyentuk ke sampai universiti. Sehari nya meh tadi nanda ke hari ke penudi seduah iya ukui iya sengkabung begulai. Bada lalu merap bangkai sengkabung enggau saban-saban hau ngangau ke nama uko iya lalu dibai ke tisi langkau lalu tumbak ke seduai bini jelawa. Sambil ke numbak ne tadi wai sambil ke nyabak ne tadi wai munyi sabak rak ngenyuh bangkai ke pendam tu dah bunyi sabak bada ne tadi tu wai empa penyinu penyayau ke uko iya ke nama sengkabong ne tadi udah ninggal ke sida iya pia mega uko iya tadi udah kelalu mayuh nulong sida iya sebilik. Patut meh nuan enda pulai sengkabung, dianti aku pulai enda ga nuan pulai. Nemu nya nuan nyu lelang midang taruh ke seput belaban ngong kuli biar sama parai enda men nuan alah. Pia ko Sabak kangau badau ai. Terima kasih besai sengkabung laban nuan udah kala nyadi ke terabai kami sebilik nyelamat ke seput aku ari ke jamah babi. Pia ko badau ai. Au nyengosa Sabak numbak sengkabung tadi. Teberingkas meh kaul bada sebilik enggau uduk ke sayau Seria, bala anak bada nemu rita pemati Sengkabung nyu dudui nya ba ngangau ke nama Sengkabung wai. Enda nyangka bala anak wai nyudah mujur magang-magang sekula, kereja, au uduk nama Sengkabung pan alu lesi madam ke seput. Ati lenyau asai tekusai meleka meh uduk asi pulai ke menua asal au. Nangka penyinu asai ati ngenang pemanah uduk ti kesayau sida ti nupi sida sebilik enggau utai ti ulih ngasu. Nya meh ngujungka iya sida sebilik enggai nupi ukui agi nyentukka diatu laban ati kelalu mamauka uduk kesayau sida iya ke benama Sengkabung tadi. Meruan dikenang sida belama meh tudah ukui enti tadi nyentukka diatu semampai ba ujung mulut belama nama Sengkabung nya tadi. Anak iya mujur sekul nyudah kereja magang-magang ulih nupi apai indai rumah mega tembu au nyudah tau enu diau enu alai sida iya begulai sengkabung pan mati nya. Nya ke cherita au menyadi ke manti anu tadi wai. Cherita enggau bekaul ukui sida iya ke benama Sengkabung tu suba. Nya nya iya. Nyadi ke sekali tu au lain mimit cherita kitai ukai cherita hantu. Tang cherita bekaul enggau siku ukui ke begulai enggau pengidup kitai ba sehari sehari. Terima kasih madi kitai ba entin udah bekunsi kitai cherita Sengkabung. Pemanah mai cerita nuan. Nyadi terima kasih ngagai kita ke seruran ninga cerita tu nyentuk sampai ambis au kita ke support nyukung cerita tu tau kita ke support nyukung channel tu anang leju ai dinga belama cerita ke baru-baru dikirum ke orang cerita ke baru-baru dipansut ke tanah situ raja bisi merindang kita nak ngira kita nya gawa kerja ba opis au kita ke berumah panjai kita dalam kereta benung deriba entah dina ngira dini-dini nur kita